Chibai leh vek ule tun tum video chu request pakhat pawimawh deuh mai mahse kan in zirtir zen zen lo hi ka thiam angin rawn sawi ka tum leh dawn a mahni in hmangaihna lam kha a ni a i la subscribe loh chuan min lo subscribe sak ve la mahni in hmangaih hi sawi tawh angin zirtirna kan in pek zen zen lo niin a lang a. Nangni chu ka hre lo a, mahse kei chuan chhungkua-ah emaw, sikul leh Sunday sikul-ah te, sermon-ah te pawh hian ka ngaihthlak fuh awm hi ka la hre lem lo a. Keinia chuan vengte hmangaih ringawt te, midangva hmangaih tur te hi chuan kan inzirtir nasa a, mahni va inhmangaih tak maia kha kan hmaih ta thin a ni. Nangmah in hmangaih angin i vengtei hmangaih rawh tih a ni a. A awmzia ah chuan mahni kan in hmangaih ang tluk zet khan kan vengte kha kan va hmangaih tur tihna a lo ni a. Mahni kan in hmangaih phawt loh chuan kan vengte phei chu kan hmangaih thei dawn lo chiang sa tihna a ni. Mihring hian kan thil nei lo hi kan pek chhuah theih loh avangin. Kan hriat pawlh leh thin ni a lang pakhat chu mahni inhmangaih leh mahni hmasial hi a ni a. Hmasialna chuan rah tha a chhuah loh laiin, mahni inhmangaihna chuan nun nuam zawk leh a tha zawnga engkim bul kan tan theihna kawng a ni thung a ni. Mahni inhmangaihna hi heng point hrang hrangte hian hrilhfiah lo tum ta ila, pakhatnaah chuan mahni kan inhriat chian phawt a ngai a ni. kan chakna te, kan chak lohna te, kan thatna leh kan that lohna te a pawimawh berah kan hlutna kan hriat a ngai a ni. Kan hlu a ni tih hi kan hriat loh chuan keimahni kan inhlut loh chuan kan chungah thil tha kan ti thei lo a ni. Thil leh mihring kan ngaihhlut reng reng chu kan enkawl tha thin a, kan duata a tha thei ang ber zel kan duhsak thin a ni. Entir nan diamond zungbun leh pawh fuh mai mai plastic zungbun kha i lo nei ve ve ta a. I ngaihhlut zawk diamond kha chu i enkawl tha zawk em em anga i dah mai mai lo bawk ang. Mahse diamond pawh kha diamond a ni tih hre lo ta la, a lem mai mai emaw ti ta la chuan i ngaihhlu chuang dawn lova, i dah tha dawn chuang lo bawk a ni. Chutiang chiah chuan mahni hlutna leh chhungril taka kan nihna kan hriat chian hi mahni inhmangaihna kawng pawimawh hmasa ber zu a ni. Pahnihnaah chuan a chhe lam zawnga insawi reng loh tur a ni a. Kan hmangaihte chu tawngkam chhe tak tak te, na tak tak te, A tha lo zawng ten kan sawi reng ngai lo va, an tlin loh na te kan sawi kan a, kan sawi sak ngai lo a. Mahse keimahni hi kan that loh na te, tlin loh na te kan sawi reng a kan insit fo thin a ni. Mahni kan in hmangaih loh na kawng a ni ve thei a hei hi. I thatna lai hmu ngai miah lo, sawi ngai miah lo, sel reng tu che i ngaina vak thei lo ang. Chu ai chuan fuia i that lohna lai pawh pawm thlap tu chu hmangaitu ah i ngai zawk ang. Chutiang chiah chuan kan chungah kan tih ve ngai a, mahni thatna te hmuh thiam a, that lohna lam side te pawh pawm thiam a infak ve te hi mahni inhmangaihna kawng pakhat pawimawh tak a lo ni ve a. Mizoah chuan mahni infak hi kan ti vak ngai lo a, midang bula mahni va infak vak pawh kha a tul lem lo a ni. Mahse darthlalang hmaah te, kan diary-ah te pawh kan apply thei vek a, kan thatna laite hmuh thiama mahni infuih thar ve thin hi a tha a ni. Pathumnaah chuan, inenkawl that hi mahni inhmangaihna zia chi khat a ni. Tinge mahni tana tha lo ruih theih te, zuk leh hmuam te pawh kan tih thin? Kan inhmangaih lo vang pakhat a ni ve a. Nu leh pa ti thin te pawh hian an fatte chu ti lo turin an duh vek a ni. An hmangaih vang a ni a. Mahse enge tinge an mahni khan an tih zel tho si kan tih chuan an inhmangaih tawk lo tihna a ni mai a ni. Kan hmangaih tak kan ranvulh te pawh an tan a tha lo chu kan pe ngai lo va, kan fa te pawh an tan a tha chu duh lo mah se kan barh tawk tawk a, kan lirtheia te pawh tui kan thun ngai lo a, an thatpui tur tak petrol te diesel te kan thun mai thin a ni. Mahse kan taksa chu thil tha lo in kan hnawh kan hnawh thin a, chu chu mahni in hmangaih loh zia ti langtu pakhat a ni ve a ni. Min in amah a in hmangaih phawt chuan a tana thil tha te a eiin a inin a ti em em dawn a ni. Palina ah chuan midang a kan in nghah lutuk hian mahni kan in hmangaihna a dal ve thei a ni. Kan tet lai atang reng hian midang hip tum reng reng a khawsa kan ni a. Nu leh pa ngaihsakna dawn tumin kan pang chang a Kan ṭap a, kan uang ve vel ṭhin a, nikhua kan hriat tak tak hma pawhin an duh lo zawng a awm hlauin kan tihsual pawh kan zep ṭang ṭang ṭhin a ni. Chu chu ṭhan hnan phui theih a ni ve a. Chu mai bakah seilenna in a zir loh chuan inchhung lamah ngaihsaktu kan dawn loh chuan pawn lamah ngaihsaktute kan zawng a. Chu chu mahni kan inhmangaih loh chuan a lo nasa bik ṭhin ta a ni. Mahni in hmangaih tlat tu chuan midang in hmangaih lo mahse, ngaihsak lo mahse, amah leh amah a in hmangaih a, a inngaihsat tlat tawh avangin tuman ngaihsak lo mahse a tlei a. Mi ngaihsak hlawh nan, mi attention attract nan ruak keng kunga in post te a mamawh ve lem lo a. A rilru nat changin mi duat phut nana status upkur nguai te a mamawh ve lem lo a ni. Engatinge kan tih chuan a tan khan amah kha a awm tlat a, ngaihsaktu a nei sa reng tawh a. Pawn lamah tuman ngaisang loin, ngaihven loin hmangaih lo mah se, a buai ve lem lo a, a konfi a. Amahah tleina, hmangaih nih inhriatna kha a nei sa tawh avang zawkin pawn lama ngaihsakna leh ngaihvenna kha a zawng lem tawh lo, tina a ni. Panganaah chuan midang ngaihdana nun hi mahni inhmangaih lo zia chi khat a ni ve a. Midang tana inphal leh inhlan malsawmna va nih kha chu a tha a, kha lam kha ka sawi tum chu a ni lo va. Midang ngaihdan kher lutuk taweh, midang hmuh atan emaw in show off nan te, mi in mawi min ti se, fel min ti se, hlawhtling min ti se, thiam min ti se tih zul zui a thil tih thin te. Dik tak chuan kan thil neih tam tak te pawh hi kan thil lei te, midang impress nana kan neih hi a tam lutuk a ni. Chu chu keimahni ni lo a midang ngaihtuah rana thil ti, mahni lungawina leh hlimna kan dah pawimawh lo zia ti lang tu kha a ni ve thei a. Miin min pawmpuiin kan ngaihdan te, kan thil neih te, Kan tih dan style te kha min fak in tha ti ve kher lo mahse mahni lungawina zana thil kan tih emaw kan neih ngamna, kan hlimna kan dah pawimawh ngam zawkna kha mahni inhmangaihna kawng khat a ni ve le ni. Mi ngaihdan leh dun dan zul zui zela thil kan tih kan tih chuan kan la inhmangaih tawk lo tihna a ni ve thei a ni. A tawp ber paruknaah hian kan rilru hruai kawi thei thil pakhat sawi leh ta ila, hnam dang chu kan sawi thei lo va, Mizo te hi ti bik zel ta ila, thu leh hla ngaina hnam kan ni a, kan hla te hi han ngaihtuah chiang ila, lunglenna, di thenna lam hi a tam em em a, min kalsan chuan ka chu ti ang, ka kha ti ang, ka tliak hnawp ang, ka dam zo lo vang tihna lam te. Kha ka hla mai a nia a dik. Mahse thui takin kan nihna a hril bakah kan rilru a kai hruai ve em em bawk a ni. Hmangaih ten min then chuan thi tur riak a inngaihna kha rilruah a bet ve a, a bikin kum nau deuhah phei chuan. Point lina a kan sawi tawh angin mahni in hmangaih lotu chuan midangte hmangaihna kha a va mamawh thin ta ni. Hmangaihte lakah chuan phut let, hmangaih let phutna kha Mihring chuan kan nei thin a, kha kha thil dik lo a ni lo va, mahse mahni in hmangaih lo tu chuan kha kha a phut mai ni lovin a mamawh thin a, chu chu a buaithlak lai tak chu a ni ta ni. Chuvangin ngaihzawng nei lova awm thei miah lo te, mahni nupui pasal tena an ngaihsak loh deuh eng emaw changa ui reh mai duhna thinlung pu te kha kan awm nawk thin a ni. Hmangaihtu tur leh ngaihsaktu tur va zawng ruai a mamawh ang chi zawnga va kal kha kan awm thin a. Kan ngaihzawng te kan kawppui te hi kan hmangaihna kawltu an ni lo va, hmangaihna kan neih sa ve ve kan va tawmpui tur zawk kha an ni. An tel lo pawn hmangaihna kha chu kan nei sa reng tur a ni a, Tichuan min kalsan a nih pawhin an tel lova hlim theihna kha kan nei thei dawn a ni. Hei hi nu leh pa te pawhin kan fate kan zirtir a tangkai em em a. Nangni pawh lo in ngaihtuah ve ta ula, in nu leh pa te khan hetiang hi an lo hrilh keuh keuh bik cheu ka ring lo a ni. Mahse keini chuan kan fate i zirtir zel ila, tichuan nakinah an len hnuah pawh mahni in hmangaihna te kha an neiin an thiam dawn a ni. Oli heti zawng hi ka sawi theih chu ni se, ka video min lo en sak avangin ka lawm a, a leh pekah kan inhmu leh theuh dawn nia.